Mae'r ffydd mewn un ffordd yn syml ofnadwy, cred yn yr arglwydd Iesu ac fe gei dachub. Cnewyllyn y, y ffydd grisnogol yw cariad, cariad tuag at eich cymydog. Ar mae cymydog hwnnw yn fwy na'r person sydd yn byw drws nesa i chi, mae'r cymydog yn estyn dros ffinie y byd i gyd mewn gwirionedd. Credu mewn heddwch, y neges, uh, tangnefedd, caru gyd ddyn, um, Ie, yeah, fel, rhywbeth fel oedd e'n olygu i fi. Dwi ddim yn gwybod beth mae Cresnogion yn cael dweud credu heddi. Dwi, dwi wir ddim yn. Fi'n gweld pethau wedi mynd mor wahanol i beth ddysges i'n blentyn yn yr ysgol sil a'r capel. Um, Chyfo, maen nhw'n eistedd nôl lle ni feddwl gyda'r hyfeloedd yn mynd mlaen a tlodi a llywodraethau a den dded a ni sy'n trethu'r tlodion a roi'r arian i'r cyfoethog. A wy jyst meddwl fel mae bobl yn, yn, yn, yn dod i dermau gyda hwnna, wrth feddwl am gefndir Cresnogol? Mae eisiau nhw wybod pwy yw Iesu Grist. Fi'n credu na'r, na'r broblem. Maen nhw'n ystyried Cresnogaeth yn, yn, yn grefydd yn hytrach na ystyried Iesu Grist fel person a uh, person sy'n gallu uh, newid i bywydau nhw trwy i y eiriau fe yn y, yn y Beibl, ond hefyd trwy ysbryd glan e. Dwi'n teimlo bod y bobl sy'n mynd yn capel nawr, dyn nhw ddim, dwi'n mynd siŵr, a dyn nhw'n grisnogion y byd o'n neu maen nhw'n mynd i wisgo hate a, a, a, a edrych yn neis a, a pleso'r bregethwr felly, chymod, neu fe. Ond dwi'n mynd gwybod beth allai fod. Mae se rhywbeth o ddiwygiad to falle, o bosib yn y fe. Ffydd di datguddio ydy Cristnogaeth, a mae hwnna'n bwynt pwysig, hynny yw bod Dyw yn ymestyn tuag ata ni, a nid ni yn ymestyn tuag at Dduw. Ac yn Iesu Grist mae o 'di gneud hynny yn arbennig. Wel, Duw 'di'n creu ni fyw mewn perthynas hefo fo, 'lly. Perthynas hapus a thangnefeddus. Ond mae y Beibl yn disgrifio cwymp, 'lly. Bod ni 'di gwrthryfela yn erbyn Duw. Bod y cysylltiad a'r berthynas wedi i thorri. Ac yna bod Duw yn ei gariad wedi trefnu ffordd i adfer y berthynas oedd rhyngon ni a Duw. Ac yn Iesu Grist, mae 'di gwneud hyn mewn ffordd unigryw. Yn y lle cyntaf, traddodais i chwi yr hyn a dderbyniais i. I Grist farw dros ein pechodau ni yn ôl yr Ysgrythyrau, iddo gael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr Ysgrythyrau, ac yna iddo ymddangos i'r Apostolion eraill. Felly, os dych chi eisiau sôn am gneulllun y ffydd, rwy'n credu mae rhaid i chi yn gyntaf sôn am Dduw. Yn ail, mae rhaid i chi sôn am Iesu Grist. Pwy yw Iesu Grist? Pwrpas Iesu Grist yn dod i'r byd. A beth yw pwrpas Iesu Grist yn dod i'r byd? I farw dros ein pechodau ni ac yna i atgyfodi. Felly, y trydydd rhan, dwi'n credu, o gneulllun y ffydd, mae'n ymwneud â ni. bod ni wedi cael ein creu gan ddiw, ond eto, mae yna rhywbeth wedi mynd o'i le, bod ni wedi syrthio o ddiwrth ddiw. Felly, mae yna gyfanrwydd yna fan hyn, dwi'n credu, ynglyn â Dyw, ynglyn â'r Iesu, ac ynglyn â phwy ydyn ni, a'n hanghenion ni, ac yn y fan honno byddwn ni'n sôn am gneullyn y ffydd. Craidd y ffydd Gristnogol i mi yw Iesu Grist. A a'i alwad o i ni gredu ynddo fo, e di farhau am ein pechodau, ac ymostwng i'w ewyllys. I mi, mae yna ryw bedair agwedd sy'n gwbl hanfodol i'r hyn dwi'n ei gredu. Yn gynta' yw'r sylweddoliad o realeth Duw yn Dad, yym, a mod inne yn un o blant Duw. Ac mae dymuniad Duw yw y modolaeth i. Yn gwbl hanfodol, yn gwbl ganolog, wrth gwrs, mae Iesu Grist, ei fod e'n frawd, ei fod e'n gyfaill sy'n cyd-gerdded gyda fi, fod e'n arglwydd, a'i fod e'n achubwr, wedi'n achub i o'n, o'n meie. Ynghlwm o, wrth hynny wedyn ni, mae y Beibl, Gair Duw, a'r ymryson sydd angen i ddigwydd rhwng Gair Duw a minnau drwy'r amser, amharodrwydd innau hefyd i gael yn nhrawsffurfio gan yr Arglwydd Iesu, ac i hefyd i fod yn rhan o drawsffurfio cymdeithas gyda hynny. A oes lle i'r credoau traddodiadol i'n mynegiant ni o'r ffydd heddiw? Oes, dwi'n credu bod. Nawr, beth yw'r Credoau traddodiadol, bydden ni'n meddwl, ch'mod, yr un mwyaf amlwg ydy Credo'r Apostolion. Credaf yn Nuw Dad Holl-Alluog, Creawdwr nefoedd a daear, ac yn Iesu Grist, dy unig Fab ef. A phan 'da chi'n meddwl amdano fe, y cwbl ydy hynny ydy crynhoad o ffydd y Testament Newydd. I fynegi'n ffydd heddiw, mae'r credoau clasurol yn, wrth gwrs, yn gorfod cael eu dehongli mewn modd sydd yn berthnasol i'n hoes ni, ond yn y marn i maen nhw hefyd yn allweddol oherwydd bod nhw'n rhoi uh, y diffiniad o'r hyn ydy hanfod Crisnogaeth. Mae'r credoau yn ein clymu ni wrth Gristnogion prif ffrwd Cristnogaeth y canrifoedd mewn gwirionedd. Er mai Cymry capelgar ydyn ni, mae yna Gristnogion eraill ar hyd a lled y byd mewn gwahanol draddodiadau, a mae'r hyn sy'n yn huno ni yn fwy o lawer na'r hyn sydd yn gwahanu ni. A beth mae'r credoau yn gwneud? I ddechrau, maen nhw'n ffyddlon i'r Testament Newydd, ac yn ail, Maen nhw'n ffyddlon i brif draddodiad Cristnogaeth ar hyd y canrifoedd, a dwi'n credu bod hynny'n bwysig hefyd. Er bod ni'n byw yn yr unfed ganrif ar hugain ac yn ail ddegawd yr unfed ganrif ar hugain, a fel yn gwybod mae'r byd yn newid yn gyflym, gyflym, gyflym, ond eto i gyd, er bod rhaid i ni fod yn berthnasol i'n cenhedlaeth ni, mae rhaid i'r berthnasoldeb hynny fod ynghlwm yn gyntaf â'r ysgrythur ac ynghlwm â'r traddodiad ar hyd y canrifoedd. Mae'r cyd-destun diwylliannol yn rhoi cyfle i ni weithredu o fewn ein cymunedau a'n cymdeithas. Da ni'n gorfod edrych o'n cwmpas a gweld be di yr anghenion lleol a cenedlaethol o'n cwmpas ni. A mae gan yr efengyl grisnogol rhywbeth i ddweud ynglyn â phob un o'r rheina. Ond mae Iesu Grist yn arglwydd ar y cyfan o'n bywyd ni, yn heglwys, yn teulu, yn cymuned, yn cenedl, yn gwaith, yn diwylliant, yn canu, yn darllen. Ac felly, da ni'n gallu edrych ar y gymuned a'r gymdeithas a meddwl sut mae Cristnogaeth yn yn harwain ni yn y cyd-destun yma. Fel gwyddonydd, mae'n ddigon posib fydde bobl yn disgwyl i fi ddweud fod gen i anawsterau, fod mod i'n gweld heriau rhwng damcaniaeth esblygiadol Charles Darwin, er enghraifft, a'r hyn sydd yn llyfrau cyntaf Genesis. Dydw i erioed wedi cael anhawster gyda hynny. Dw i'n gweld gwyddoniaeth yn egluro sut mae pethau yn digwydd. Dw i'n gweld yn rhydd, dw i'n gweld Gair Duw, y Beibl, yn egluro pam mae pethau wedi, wedi digwydd. Nawr, mae 'na rai pethe fydden i'n rhaid i fi gyfadde na dydw i ddim yn eu deall. Dydw i ddim yn deall y geni gwyrthiol, er engrefft, o ran sut mae e wedi digwydd. Dydw i chwaith ddim yn deall yr yr atgyfodiad. Ond eto, dydw i ddim yn gweld rheini yn anawstere, oherwydd dwi'n gwybod fod popeth yn bosibl i Dduw, ac felly, er mod i ddim yn eu deall nhw, dwi'n eu derbyn nhw. Efalle ble dwi'n cael ychydig o anhawster yw yng ngofid i yn arbennig yn ystod y degawdau ola' 'ma o'r glastwreiddio efalle sy'n digwydd ar rai o agwedde' yn ffydd ni, ble 'da ni wedi mynd yn barod iawn i newid yr hyn 'da ni'n ei gredu oherwydd mai dyma be' ma' cymdeithas yn ei yn ei yn ei ofyn ohonon ni. A ma' rhai' fi gyfadde' ma' hynny yn codi gofidie Oherwydd pa mor bell dan ni'n mynd i fynd lawr ar hyd y trywydd hwnnw. Mae'r byd cyfoes yn dydy yn wynebu ni gyda heriau mawr iawn, oherwydd dyn ni'n clywed o wahanol gyfeiriadau. Mae crefydd ydy'r bai, Mae ar grefydd mae'r bai am yr holl anghyfiawnder, lladd, sydd yn digwydd yn yn byd ni heddiw. Ond o edrych o ddifri ar y sefyllfa, yr hyn dwi'n ei weld ydy yr her sy'n dod o gyfeiriad y byd seciwlar modern yma, dyn ni'n byw yn fo. A'r her uh, hwnnw sydd yn, yn dod â'i gwestiynau i ni mewn gwirionedd, a dyn ni'n gorfod wynebu'r cwestiwn, ydy yn dehongliad ni o'r ffydd grisnogol, ydy'n ffydd ni yng Nghrist Iesu yn gallu cynnig arweiniad, cynnig cymorth, cynnig help, Cynnig rhyw fath o oleuni i ni yn y sefyllfa hon 'den ni'n byw ynddi. Un stori wi 'di neud lot o ddefnydd ohono fe drost y blynyddoedd yw stori am fam-gu yn Kinshasa, yn, yn y Congo, un o'r mannau tlota yn y ddinas i hunan oedd hi'n byw. Gwraig weddw oedd hi'n fam-gu, Therese yw ei enw hi, a fe gymerodd i un o'i wyrion i mewn ar ferch yng nghyfraith. Bydd ei mab farw o, o, um, o AIDS, a gymerodd i'r uh, crwt a'r fam mewn. A wedyn ar ôl hynny, fe gollodd i nifer eraill o'i phlant. Ffit. Ac oddi yn y diwedd oedd hi'n gofalu am rhywbeth fel deunaw o wyrion a wyresau a'i hunan, er bod hi'n er bod hi'n fenyw dlawd, ond oedd hi'n fenyw ddefosiynol iawn, yn fenyw ysbrydol iawn. Gofynnwyd iddi hi pam oedd hi'n neud beth oedd hi'n neud, a'r ateb roddodd hi oedd, wel, dyma'r cariad wy'n cario mewn i. Ers wy'n ifanc, Roi yw'r unig peth wy'n gwybod beth i wneud, a mae Duw, wy'n teimlo, yn adeiladu'r cariad yma y tu mewn i mi. Dwi'n meddwl lot am y geiriau yna yn hunan a meddwl, wel, mod, beth dw i'n cario mewn i, beth mae'n ffydd i yn rhoi i fi tu fewn. Odw i'n dw fodlon ar ryw nefoedd fach bersonol yn fo un iawn gyda Duw, neu odi'r ffydd yna yn adeiladu'r cariad yma ac yn yngyrru allan uh, i, i, i weithredu dros Dduw yn y gymdeithas ac yn y byd. A dwi'n meddwl, chi'n gwybod, dyna beth mae eglwys fod i'n wneud. Mae cariad yn, yn rhywbeth eang iawn, dwi'n teimlo. Mae'n, mae cariad lle dangos tosturi. Mae'n lle dangos bod ni'n ceisio uniaethu, bod ni'n cydymdeimlo, bod ni'n llawenhau. Yr holl rinweddau Cristnogol yna yn cariad, dwi'n credu. Ac mae eisiau lot o, lot o ras i ddangos cariad tuag at bobl. Ond beth mae'r cariad yn neud, dwi'n credu, yw i deim- peri'r berson i deimlo i bod nhw'n perthyn, peri berson i deimlo bod nhw'n rhan o gymdeithas, rhan o gymdeithas yr eglwys, a tu allan i'r eglwys gobeithio bod nhw'n teimlo bod nhw'n perthyn i gymuned neu bod rhywun yn becso amdanyn nhw neu'n hudo amdanyn nhw. Credaf bod hi'n bwysig bod ni'n rhoi ein ffydd ar waith. Un o'r ffyrdd dw i'n wneud hynny yw fod yn fugail y stryd neu'n street pastor ac mae hynny'n gyfle i ni fynd i gyfarfod â bobl, gweld nhw yng nghanol eu bywyd hwy, bod ni ddim wedi ceisio eu mowldio nhw i rywbeth 'yn ni eisiau nhw fod a bod ni'n Trial uniaethu mewn rhyw ffordd â nhw. Cerdded ar hyd y stryd yn Abertawe bydd â i wneud, lan a lawr Wine Street o ryw hanner awr wedi deg y nos tan oriau man y bore. Mae'n ddiddorol. Mae pobl yn dod lan ato ni a gofyn am Iesu Grist. Mae pobl yn dod ato ni a gofyn i ni weddïo gyda nhw. Ac ambell waith does sefyll 'na sydd rhaid i ni wneud, gwenu, cynorthwyo, mewn ffordd dangos y cariad sydd gyda ni tuag ata nhw ac maen nhw'n ymateb. ac i fi mae hynna'n waith hollbwysig i'r eglwys i wneud. es i'n ôl i fyw i Penbont, ardal Penbont. Oedd e'n adeg tristwch, llawer o bobl iddyn wedi gwneud diwedd ar ei hunain. Ac oedd Pen y Bont yn cael ei cydnabod fel the suicide town. capeli ar gau, clybiau ar agor, a bobl ifainc, oedd 'na filoedd ohonyn nhw, ac o'n i'n teimlo ar 'y nghalon bod eisiau bod fan'na yn eu canol nhw. A gweinidog Hope Mark Thomas, a fe gath cael pobl ynghyd, ac o'n i ymysg y grŵp cyntaf i fod yn eu canol nhw ar nos Wener a nos Sadwrn. A synnoch chi, maen nhw am wybod, maen nhw am Gwybod pam i ni mas, pam i ni'n siarad â nhw. Maen nhw am wybod am y bethau gorau sydd ar gael am Grist a'i farwol glwy. Mae angen ni fod â clustiau agored a llygaid agored i wirfoddoli i gyflawni'r tasgau yma er mwyn rhannu ein ffydd a'n rhannu ein cariad gyda bobl sydd falle'n anobeithio, gyda bobl sydd falle'n cael eu herio gyda sefyllfaoedd gwahanol.